Bizde çagalykdan bir ýönekeý formula öwredilýär, näçe akylly bolsaň we näçe yhlas bilen işleýän bolsaň, üstünlik gazanarsyň. Ýöne eger bu formula hakykatdan hem işleýän bolsa, onda dünýäniň iň baý adamy Ilon Mask däl-de, üç işde işleýän, çagalary üçin gije-gündiz zähmet çekýän ene bolardy. Iň meşhur aýdymçy TikTok arkaly tötänden tanalýan ýaş oglan däl-de, on bäş ýyl köçede aýdyp ýören zehinli bagşy bolardy. Ýöne hakykat beýle däl. Zehin we tagalla möhümdir, ýöne olar deňlemäniň diňe bir bölegi. Kähalatlar bolsa esasy bölegi-de däl. Ýazyjy Malkolm Gladwell Geniler we autsaýderler atly kitabynda üstünlik gazanan adamlaryň durmuşy bilen gyzyklanýar. Netijede ol başga bir formulany teklip edýär. Islendik ugry kämilleşdirmek üçin on müň sagat türgenleşmek gerek. Üstünlik deňdir. Taýynlyk, ýerlikli pursat, gurşaw, medeniýet, tötänlik. Zehin we tagalla diňe başlangyç. Ýöne ýaşaýan döwrüň, gurşawyň we mümkinçilikleriň bilen dogry sazlaşmasa, hatda iň akylly adam hem öňe geçip bilmez. Tersine, ortaça zehinli, ýönekeý ukyply biri dogry wagtda dogry ýerde bolsa üstünlik gazanyp biler. Şeýlelikde, diňe zehinli bol, zähmet çek diýmek, çylşyrymly hakykaty ýönekeýleşdirmekdir. Üstünligiň arkasynda giň we çuňňur faktorlaryň ulgamy bar. Taryh, gurşaw, mümkinçilik, käwagt bolsa diňe amatly pursat. Mysal üçin, Aýýola Homaý, Sen bu aýdymy eşdendiňe menem ynanýaryn. Homay Aýola, onuň melodiýasy ýürekde galýar, owazy aýratyn. Emma bu aýdymy döreden adam meşhur produsser däl. Bu täze nesliň sesi, täze taslama, etnik stil. Ýöne iň möhüm faktor TikTok we YouTube. Aýdym dogry wagtda peýda boldy. Diňleýjiler birmeňzeş pop aýdymlardan ýadady, täzelik gözleýärdiler. Ol aýdymy diňlän adam diňe saz eşitmedi. Ol özüniň taryhyny, medeniýetini duýdy. Aýdym milletçilik tolkunyna gabat geldi, adamlarda köklerine buýsanmak duýgusy döredi. Melodiýa ýeterlik derejede üýtgeşikdi, şonuň üçin tapawutlandy. Şol bir wagtda häzirki zamana laýykdy, şonuň üçin kabul edildi. Ol diňe şowlulyk gazandyok, ol taýýar bolany üçin üstünlik gazandy. Tolkun gelende ol onuň üstünde diňe durmagy başardy. Emma pikirlen näçe zehinli aýdymçy bar, näçe ajaýyp aýdym ýazylýar, näçe owaz hiç haçan gulaga ýetmän gije düşýän ýaly ýitip gidýär. Zehin we tagalla elbetde gerek, ýöne köplenç dogry wagtda, dogry ýerde bolmak has möhüm bolýar. Bu hem diňe tötänlikmi? Ýok. Käwagt bu taýýarlygyň netijesi. Sebäbi şowlulyk köplenç diňe bir wagt däl, eýsem ýüzlerçe sagatlyk türgenleşigiň netijesi. Häzirki döwürde bir wideodan soň düýn hiç kim tanamaýan adam ertesi gün ähli ýerde peýda bolýar. Tik-tok muny mümkin edýän platforma. Mysallar kän, olaryň biri Habi. Senegaldan gelen ýönekeý bir ýigit, ses ýok, effekt ýok, ýöne ýüz mimikasy bilen dünýäni haýran galdyrdy. Netijede, ýüz altmyş milliondan gowrak abunaçy, TikTok-da dünýäniň iň meşhur adamlarynyň biri. Näme üçin? Dogry wagtda peýda boldy. Pandemiýa döwründe, adamlaryň öýde wagty, boş nyşana ýeledi. Ses ýok, diňe ýüz mimikasy, diliň tapawudy ýok, ähli adam düşünýär. Algoritmiň tolkunyny tutdy. Wideolary emosionaldy, Ýeňil gülkünçdi. TikTok ony öňe çykardy. Üstesine özüniň üstüni gazanýandygyny hem başda bilenokdy. Ol diňe her gün wideolary goýdy. Başga bir mysal, Bella Porç. Bir wideoda meşhurlyk gazandy. Wideony gören adamlar onuň ýüzündäki herekete haýran galdy. Netijede Warner Records bilen şertnama, indi ol professional aýdymçy. Bu näme üçin mümkin boldy? Çünki olaryň ikisiniň hem birmeňzeş tarapy bar. Tehniki taýdan ussat däldiler. Ýyllar boýy taýynlyk görmediler. Dogry wagtda, dogry ýerde boldular. Algoritmiň tolkununa düşdüler. Bu sosial medianyň täze hakykaty. Algoritm seniň näçe tagalla edýändigiň bilen gyzyklanmaýar. Ol diňe şular bilen gyzyklanýar. Bu wideony adamlar görýärmi? Görse soňuna çen saklanýarmy? Laýk, teswir, paýlaşma barmy? Sen beýik ideýa bilen çykyp bilersiň, ýöne eger wideo ilkinji üç sekuntda üns çekmese, ol algoritmde ýitýär. Sen ýönekeý zat goýup bilersiň, ýöne ol dogry pursatda düşse, trend bolup bilýär. Bill Geýts hemmämiz tanaýarys. Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri, Microsoft-yň esaslandyryjysy. Genimi? Elbetde. Ýöne gürrüň diňe zehin hakda däl. Gel wakalaryň kontekstine seredeliň. Malkolm Gladwell öz kitabynda bir gyzykly zady görkezýär. IT dünýäsini döreden meşhur adamlaryň köpüsi şol bir ýyllarda dünýä inipdir. Mysal üçin, Bill Geýts, bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylda, Stiw Jobs, bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýylda, Erik Şmit, bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýyl, Pol Allen, bir müň dokuz ýüz elli üçünji ýyl, Bill Joý, bir müň dokuz ýüz elli dördünji ýyl. Olaryň hemmesi bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllaryň başlarynda ýigrimi ýaşyndady. Hut kompýuterleriň jemgyýete girip başlan wagty. Bu näme üçin möhüm? Sebäbi olar ýeterlik derejede ýaşdy täze tehnologiýany çalt özleşdirmäge. we töwekgelçilik edip, kompaniýa döretmäge. Bill Geýtsi alalyň. Ol sekizinji synpda kompýuter bilen tanyşdy. Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylda bu döwürde dünýäniň togsan dokuz prosendi kompýuter görenem däldi. Onuň mekdebi ýerli kompaniýa bilen şertnama baglaşdy. Şol şertnama arkaly Bill terminalda sagatlap programmirleme tejribesini toplady. Beýle mümkinçilik onuň ýaşdaşlarynda ýokdy. Ýigrimi ýaşynda ol eýýäm müňlerçe sagatlyk tejribä eýe bolupdy. Bu zatlar onuň zehinini peseldýärmi? Ýok. Zehin diňe bir bölegi, galan bölegi gurşaw, mümkinçilik we dogry wagt. Oňa mümkinçilik döredildi, ol bolsa taýýar boldy. Şonuň üçin peýdalandy. Üstünlik diňe bir adamdan däl, zamana, gurşaw we ýagdaýlar bilen baglanyşykly. Şonuň üçin biriniň üstünlik gazanandygyny görseň diňe ol zehinli eken diýme, sorag ber, ol haýsy döwürde ýaşapdyr, haýsy gurşawda ulalypdyr? Haýsy mümkinçiliklere eýe bolupdyr? Zehin wajyp, ýöne dogry wagt we dogry gurşaw, köplenç, has güýçli faktor bolýar.